Insemmilkom, eżiż ħbib tagħna, la oħra ta' djalogu minn fuq dan is-sit, PM News, il-Facebook page, grazzi lil dan is-sit li qed jilqana. La oħra ta' djalogu organizzata mill-Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja Libertà. Jiena Edwin Vassallo fisim il-Moviment Solidarjetà flimkien mal-ħabib tiegħi Karmenu Borġ. U sa niltaqgħu magħkom. U llum irdu nagħmlu ġustizzja mal-vitmi li sfaw maqtula fis-7 ta' Ġunju 1919. Il-bira pajjiżna bħala poplu kanna ġurnata b'tala pubblika illa li kienet it-tifkira tas-7 Ġunju. Fakkarna l-qtil ta' erba' minn ħutna l-Maltin li huwa fatt storiku. Ħarġu jipprotestaw, kellna l-poplu bil-ġuħ, kellna l-poplu li qed isofri taħt l-id, il-ħakma tal-barrani, Dak iż-żmien il-ħakma tal-Imperu Ingliż, 1919, u minkejja l-ħakma barranija, l-influwenza barranija, minkejja l-forza tal-armi f'idejn is-suldati Ingliżi, il-folla ta' ħutna l-Maltin iltaqgħet, inġabret fit-toroq tal-Belt Valletta u protestat. Protestat b'mod li anqlet biża f'xi soldati li bil-biża fetħu n-nar u qatlu lil dawn ħutna il-Maltin. U jien għadt irridu nagħmlu ġustizzja ma' dawn ħutna l-Maltin, ela għaliex jiena mort u għamilt video anke fuq il-Facebook page tiegħi eh, ħdejn il-mafkar tas-7 Ġunju fi Pjazza San Ġorġ il-Belt. Il għaliex iberrin f'moħħi u nibda ngħid imma dawn ħutna li tilfu ħajjithom. U l-bniedem m'għandu xejn għeżież iktar mill-ħajja tiegħu, u meta ma jibżax li jitlef ħajtu, il-bniedem ikun wasal biex ikun ta l-iktar ħaġa prezzjuża li għandu, ħajtu, ħajtu. Imma dawn in-nies li tilfu ħajjithom illum ma għalina l-ġenerazzjoni tal-lum. Għat-tfal, għaż-żgħażagħ, għall-adulti, għalina bħala poplu. Il-mewt ta' dawn l-erba' persuni, ta' dawn l-erba' rġiel, għada relevanti, għada tfisser xi ħaġa, għada tiswa xi ħaġa. Il-bieraħ fakkarna mhux il-qaddis issa mhux festa reliġjuża, maħna bħala poplu fil-mixja tagħna fil-binja, fil-mixja tal-binja tagħna bħala poplu. Il-mewt ta' dawn hija xi ħaġa bħal meta stajna tlifna logħba futbol jew irbaħna logħba futbol. Niftakru ninsew Narġa' nagħmel il-mistoqsija. Il-mewt ta' dawn ħutna l-Maltin fil-mixja sabiex illum aħna poplu indipendenti, ħieles, membru tal-Unjoni Ewropea. Kbirna l-dak li aħna llum. Issa jekk kbirniex jew qegħdin niċkienu bħala poplu wieħed jar. Imma x'relevanza? Hija ħasra li mietu? Jew hija xi ħaġa li niftakru fihom dawn in-nies? U meta wieħed jikkonsidra li b'kuraġġ ħarġu jipprotestaw. B'kuraġġ ħarġu jipprotestaw kontra Mhux biss il-ħakma, imma l-influwenza tal-barrani fostna bħala poplu Malti. Il-fatt li protestaw u ma bażawx mir-riskju mhux li ħajaqalaw transfer, mhux li sa jitilfu mpjieg, mhux li sa jittellaw il-qorti fuq hate speech, ma beżawx li jitilfu ħajjithom. Għax kienu jafu li l-unika arma li għandu l-barrani, is-suldat, hija l-azzarin. U l-azzarin, jekk ta' faslu l-grillu, jispara, jispara. U jispara jfisser joqtlok jista. U ma beżawx mill-arma tas-suldat barrani. Ma beżgħux jiffrontaw lil min kien qed jaħkimhom, lil min kien qed jikkawżalhom il-ġuħ. U illum il-ġuħ x'inhu? Illum il-ħakma tal-barrani x'inhi? U fuq dan sa nitkellmu. Ejja ħanna til-kelma lil Karmenu u naraw mill-istorja, imbagħad mill-istorja u l-fatt storiku immorru għar-relevanza ta' dak li kien storiku l-bieraħ u dak li huwa fatwali llum. U nippruvaw b'din il-laqa ta' dialogu ta' bejnietna namlu ġustizzja ma' dawn l-erba' rġiel li tilfu ħajjithom biex aħna llum ngħidu aħna poplu ħieles. Carmela. Tajjeb, ħanibdew niċċaraw punt. Ma kienux bis-serba li mietu, ma kien hemm tnej oħra li mietu. Wara. Xi ġimgħat wara kif ukoll kien hemm suldat Ingliż li nqatel li ġie maqtul mill-folla eh, rabjata dak il-ħin hemm Ġi kellek kellek ammont, apparti kellek ammont ta' tal-nis li weġġow, u ftit li xejn nafu eżat fuqhom. Kellek ammont li spiċċaw arrestati u anke ħadu snin ta' ħabs. Ġifieri il-7 ta' Ġunju kien mument eh, ta' tensjoni kbira. Ħanira, kif minn fejn oriġina s-sette ġunju, għaliex huwa importanti. U anki naraw anki impulsi barranin, ġif sens li s-sette ġunju ma ġiex fil-qamar, ġifiri dak li qed jiġri Malta qed jiġri barra minn Malta fl-istess waqt. U dinna xi ħaġa li forsi Malti ma tantx jafuha. Eh, is-sette ġunju għalkemm beda fis-seba ta' ġunju, Eh, jibda fi frar, jibda fi frar, lejl ħar ta' frar, meta għall-ewwel darba saħet it-talba biex ikun hemm assemblea nazzjonali li fiha jkun hawn rappreżentanti tal-poplu jitolbu aktar gvern, aktar poter min-naħa tan-nies tal-pajjiż. Irridu nifmu li dak iż-żmien il-poplu Malti kien rappreżentat biss f'kunsill tal-gvern li fih il-maġġoranza kienu kellek xi seba' jekk misser żball erba' kienu Erba kienu x'Ingliżi ġifieri, eh, u tlieta Maltin. Baja minn hekk l-iktar rappreżentant li kien popolari dak iż-żmien u Enrico Mizzi kien tneħħa fl-ewwel gwedinja bl-iskuża li li kien qiegħed jispija jew jissimpatizza ma' Taljan, issa Taljan kienu għal qed mal-Ingliżi fl-ewwel gwedinja, ġibu kienx kontra l-Ingliżi. Eh, u postu ħadulu ċertu ċertu ċikku għad li fl-istoria ta' 6 ġunju ħafna minn dawk li kienu ehm, ħadu sem fija eh, kienu rabjati għalih. Ehm, mela l-ewwel sommossa kienet fis-fefrar, kellek eh, nies daħlu l-belt u kien hemm xi inċidenti ehm, u rabja kienet kien hemm żewġ raġunijiet, anzi tlieta jew iktar. L-ewwel ħaġa kellek żewġ Kurrenti ta' ħsieb. Kellek il-kurrent nazzjonalistiku li ried li jkollok ehm, gvern rappreżentattiv għal poplu Malti, ehm, kien kurrent influenzat minn dak li qed jiġri fl-Italja, mbagħad iktar nitkellmu iktar il-qudiem. Kellek u kienu wkoll ehm, xtaqu li waqfu l-influenza tal-Ingliżi ġewwa l-ħajja soċjali Maltija. Bad kellek l-influenza, kellek il-kurrenti l-aktar fost il-ħaddiema, speċjalment fit-tarzna, Diffiċli tajt, ħafna jaħsbu bejdu l-influenza ta' Manuel Dimek. Kien hemm nies minn ta' Manuel Dimek, għalkemm Dimek kien eżilja f'dan iż-żmien, illi kienu jinfluenzaw, per eżempju kien hemm ġurnalist bħal San Sejċis huma kien kien kiteb ħafna qabel u dak kien ġes kien lu jikteb kien waħed minn nista Manuel Dimek. Kellek ħafna influenza fost il-ħaddiema, kellek raġuni interessanti ħafna. Il-ħaddiem Malti kien jaħdem ħafna sigħat fit-tul. U miegħu kien hemm ħaddiema Ingliżi li kienu jaħdmu daqsu forsi inqas minnu jaqlaw paga aktar minnu. U din waslet għal ċertu rabja fil-ħaddiem Maltin. Però dawn l-istess Ingliżi għalkemm saċetu kienu raġuni ta' inġustizzja, kienu l-Maltin eh, jgħalmuhom ehm, fuq kif jorganizzaw ruhom. Il-moviment trade unionistu Ingliż huwa moviment antik, forsi wet mill-eqdem, jekk mhux l-eqdem trade unionizmu, kien ilu ktar minn mit sena, u jevolvi. U allura dawn kienu daħlu fil-fost il-ħaddim għanti l-idea li l-ħaddim jista' jorganizza ruħu. Ġifiri, f'din l-istoria l-Ingliżi mhumiex il-ħżiena biss, għandek ħafna kuluri fija din l-istoria. L-iktar ħaġa kienet qed tweġġa' wkoll il-Maltin speċjalment in-nies ta' ċertu klassijiet forsi ma kienux jaqlawha sew, ngħidu hekk, kien il-għoli tal-qamħu tal-ħobż. minħabba l-gwerra kienu ġi għola l-qamħ ċertu sussidi kienu nqataw kif ukoll il-negozjanti kienet ikollhom jimportaw kienu ikollhom iżommu prezzijiet għalin. Xi ħut minn dawk il-negozjanti li ġew akkużati li żommu l-prezzijiet għalin u stess kienu talbu l-Gvern Ingliż biex ibaxxu l-prezz, ma l-Gvern Ingliż ma jitx. Ġifiri l-istess, anke dawk il-ħżien ħajra kien naf daw ħajra eh, kienet policy kien burokrazija li imponit fuq daw il-negozjanti Maltin. Eh, F'Malta kellek kurrent nedu l-Anglofil, nis li kunu favu l-Ingliż, speċjalment nis li kunu jiexu ma l-Ingliżi f'ċertu negozji. U sallum ġurnata li kisma eh, diċenna teħħom jitkellmu kontra daw l-livellijiet. Pero naħseb qatt ma kien hawn moviment minn żmien il-livell kontra l-Franċiżi l-hawn illi kellu kunsens nazzjonali daqs dak li ġara fis ta' Ġunju. Issa, li kien ġara mu kumenti ieħor ġifri waqt mela għadna fi frar kellek is-sommossa nies bdew ċaqalqu biex jieħdu self-government, kellek ħaddiema li qed igergru ħabba l-pagi fil-tarsna, oħrajn minħabba sax laħqu mal-ħajja u inti għandek paga mhix tajba ovvjament il-ħajja tola ħassibek ta' diffiċli milli jekk jiena qed ngħix. Kellek element ieħor li xpruna l-protesti kienu l-istudenti li jidher li fl-aħħar xhur tal-korsi speċjalment tal-liġi eh, kienu bidlulhom il-mod kif jiġu eżaminati. U daw dej protestaw u daħba minnhom ħarġu protestaw raw il-ċikku Zoppardi li semmejna l-ewwel suttaħ bil-bajt kienu. Xort minnhom aktar tard kienu fil-klassi politika Maltija nis importanti bħal eh, jidru li minn sezbal il-Gross u Carmelo Missu Bonnici kifu u oħrajn mill-li kienu ħaddu sem anke fil-ħajja politika fil-futur. Meta kienu għadhom zazax u daw fil-fatt jidher ritrat wara suttaw protestaw għadbu l-bajt għamlu isa piramida jek għadu telaw fuq xurx bispiex ħadu ritrat. Dan l-element ta' protesti mill-istudenti influenza ħafna, speċi Maltin ma tantx kienu mdojn jipprotestaw. Eh, kienet xi ħaġa kważi ġdida. Xi sentej qabel kien sa l-ewwel strike fit-tarsa, ma kien l-ewwel gwardinija u kienu ħaddu riskju kbir. Issa, wara l-gwerra, l-Imperu Ingliż kien għaddej minn kriżi kbira ekonomika u kif ħanidu naftit ieħor kienet jiffaċċja ħafna rivellijiet fl-Imperu. Allora, jista' jkun dan xprunaħ minn banda kien jispjega li xil lolli tal-ħajja speċjalment fejn jidħol il-qamħ u l-ħobż. Il-qmuħ kienu jolew ukoll għax kuna nġibu ħafna qamħ minn Russja u dak iż-żmien kien hemm ir-Revoluzzjoni Russa u fil-fejn hemm il-guġli bħalissa ġi fl-Ukrajna naħat isfel ta' Russja u fil-Krimea kienet il-ġibu ħafna qmuħ u ħabba li kienet għaddej gwerra ċivili Russa il-qamħ ukoll waqaf hemmhekk. Ġifi kien hemm ħafna raġunijiet għalfejn Eh, kien għawlu tal-ħajja, ħanajdu hekk. Issa, il-gvern sejjem ħetara daw is-sitwazzjoni kollha sejjaħ eh, għall-Assemblea Nazzjonali. Mexja minn Sir Filippo Xiberras u nġab rappreżentanti kollha tal-poplu. Ġifi mhux biss mhux biss il-klassijiet l-olja, kellek in-nobli, manke kellek il-tal-gazini, tal-banet, soċjetajiet oħra, il-kleru, u nġabru l-belt. U apparentement eh, Enrico Mizzi fost l-oħrajn sejjaħ biex il-folol jitħlu ħalli jagħtu appoġġ mhux biex jitħlu jkissru biex nħanamlu ċara. Jagħtu appoġġ eh, jagħmlu kuraġġ li rappreżentanti tal-poplu sabiex jimbutta ħalli konna l-ewwel gvern Malti mexxi mill-Maltin għax dak iż-żmien ma kenniex gvern Malti mexxi mill-Maltin. minna li Maitland kien qal ma tistax tagħti kostituzzjoni l-vapur, Malta kienet meqjusa mill-Ingliż bħala vapur, ġiet iżomma taħt il- Waqt li kienu hemm kien hemm min ipprovokom, kien hemm min talla l-bandiera Ingliża, speċjalment il-Malta Chronicle, kien gazzetta anglofila filo Ingliża, il-Maltin irrabjaw, għattaw il-dar attakkaw, kissru l-istamperija, għattaw il- Għattaw il-bandiera, mbagħad attakkaw proprjetajiet ta' nies li huma kienu marfin ma' pro Angliżi on kellhom daħlin fin-negozju tal-qamħ, attakkaw kull fejn kienet bandiera Angliża. U ovvjament is-suldati intervenew jidher li l-pulizija jew tilfu l-kontroll jew ma xtaqux jwaqfu lill-Maltin U allura naraw fl-ewwel ġurnata ta' 7 Ġunju nqatlu tliet Maltin. Soldati intervenew, eh, użaw il-bajonetti u nqatlu tliet Maltin. L-għada l-livelli jitkomplew fit-8 ta' Ġunju ġibħallum. Eh, Ġlit kompla sejje fil-belt, feġu daħlu l-folol, d-daj biktar rabjati u miet eh, Malti juħor. Fil-stess waqt inqatel il-soldat Ingliż li kien probablement inata xeba tajba qabżu fuqu. Dak il-ħin mar il-Monsinjur Dandria u waqafhom Prova jwaqqafhom u wkoll talab fuq fuq dal-Ingliż però msemmi nasab li huwa hemmhekk u miet eh, dakinhar ukoll. Kellek ħafna ferruti kif semmejna nafu bitnej li mietu xi ġranet wara. L-vellijiet anki wara 8 ta' Ġunju baqgħu għadin u firxu fil-Ħamrun u speċjalment Santa Vendra fej kellek xi proprjetajiet li ġew attakkati ta' negozjanti Imbagħad livell jitwaqfu. Fit-triqtu kien ġej Lloyd Plumer, il-gvernatur il-ġdid, malli niżel id-deċi l-ewwel ordna li jiġu arrestati u jintefgħu il-ħabs il eh, min kien mdaħħal fihom dal livelli, però mbagħad beda jaħdem sabiex ma terġax tirrepeti ruħed il-ħaġa billi l-Maltin Ehm, jagħtihom dak li xtaqu speċjalment fejn jidħol il-gvern self-government. U f'Novembru kienet fatta li Maltin ħajkolhom gvern tagħhom u mbagħad kellek l-ewwel elezzjoni fl-1920 u l-ewwel gvern Malti. Ehm, ovvjament ma kienx gvern kif nifhmulu l-awtonomija tal-Maltin kienet limitata tant li l-Ingliżi meta riedu mbagħad fit-tletinijiet neħħewna l-gvern, ġifiri, ġi, imma għal-ewel darba l-Maltin kellhom gvern tagħhom. Stabilizza.
Ġifiri kellna l-bidu ta' gvern Malti. U allura din rivolta, rivoluzzjoni, ħarekket importanti eh, għaliex ħolqod del kunċett Issa, bar minn Malta, influenza, iva, għal-kem Illum forsi ma indirettament, illum il-ġurnata bil-medja nkunu nafu x'inhi, dak iż-żmien mill-gazzetti kienu jkunu jafu. Imma fl-istess waqt li f'Malta kellna l-aġitazzjoni tas-7 Ġunju li għadna bdiet f'Frar u kulminat f'Ġunju, fl-Irlanda, fl-Eġittu u fl-Indja kellek irveli kbar kontra l-Ingliżi. Fl-Irlanda kellek dik li żviluppat fil-gwerra tal-indipendenza tal-Irlanda li ntemmet fl-1922 nutaw. 21 ħadna l-autonomija, ħadna gvern tagħna, l-Irlanda ħadu l-indipendenza, l-Irish Free State, u barra l-Irlanda ta' fuq. Fl-Eġittu wkoll kellek rivoluzzjoni kontra l-Ingliżi fl-1919, li wkoll intemmet bl-Eġizzjani kollhom forma ta' gvern tagħhom għalkemm il-Maltin ħadu l-aħjar forma ta' gvern. Kellek irvellijiet f'territorji kien jimilhom xafna l-Ingliżi bħal Palestina, l-Iraq, imma kellek rivolta kbira ġewwa l-Indja eh, li l-famuża rivolta f'mira l-film ta' Gandhi jara xejn massakru ta' Amritsar, rivellijiet fejn hemm l-Afganistan u l-Pakistan. Ehm, L-Imperu Ingliż kien xxukjat saħan sitra Churchill għalem xi ħaġa xi moħbija kif kien segretarju tal-koloni li dat organizzaw kien ordna li f'ċertu postijiet bħall-Iraq pereżempju jintqalla ewwel darba jintuża l-ajruplani bil-gass jitfgħu il-gass fuq il-villaġġi li qed jirribellaw. Barra minn hekk ftit il-bot minn xtut naf l-Italja u l-Italja l-Italjani ta' qed influenza ħafna nazzjonaliżmu Malti Kellek il-moviment evidentista, kellek kellew kellek il-bienju rosso ġifiri sentej ta' agitazzjoni mis soċjalisti Mumbat kellek kontrijom ħarġu ħafna ex kombattenti meċċir minn ex soċjalista jismu Benito Mussolini, ella kellek ħafna ġil fito, imma dik ta' ħaġa li forsi jista' jkun anqlet kienet li fil-Kroazja, l-lum il-Kroazja tiġi, kellek port jismu Fiume, l-lum iġu Viġeċik, li dan għat-Taljani pretendaw li jkun parti mill-Italja xil maġġoranza nisku Taljani, l-lega ta' nazzjoni tal-alleati ta' għal-gwerra ta' għal-gwerra ta' uħ l-Jugos, dik li kienet il-Jugoslavja sa ġdid. Allura kien hemm grupp armat ta' Taljani mexxi minn poeta Gabriele D'Annunzio li immarċjaw ħatfu dan il-port u dikjaraħ Repubblika. U kellek l-idea ta' evidentizmu li Taljani ta' u din jista' jkun influenza tu koll. Ġri kellek influenzi minn xelluk, minn anki minn nis forsi spewruħom mill-komunizmu, mill-bolġevizmu, imma anki minn nazzjonalizmu ġej mill-Italja. Ġi din ħanedek il-borma taqat mm. wassa ta' livellijiet. Jirriflettu l-lum nitkellmu mbagħad forsi iktar l-qudiem. Prosit, eh, għamilna ġustizzja tiġa storikament, illa għaliex li niffaċċjaw il-verità hija l-mod ta' kif nagħmlu ġustizzja mal-istorja u magħna nfusna. u dejjem inħobbu nsemmuha din is-sentenza, niffaċċjaw il-verità. U ma nistgħux ma niffaċċjawhiex il-verità, għax jekk ma niffaċċjawx il-verità, inkunu qegħdin nonqsu, jekk ma niffaċċjawx il-verità, inkunu qegħdin nisbaljaw mal-istorja, nkunu qegħdin nikdbu, għax mhux bil-forsi nkunu qegħdin ngħidu il-verità. U allura l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija li narfu s-sitt vittmi, iva kien hemm xi ħadd anka kitibli dwarhom, u qal li naħseb anke l-munument għandu jikkoreġi u minflok l-erba' min-nies biss imma nsemmu s-sitta li kien hemm. Ma tibda tara x-xebħ dakinhar 2019, 7 u 8 ta' Ġunju u illum. L-istudenti ta' dak iż-żmien li ħarġu kif qed jgħid Karmenu ehm, illa għaliex kellhom anka l-eżamijiet tagħhom bdew isiru differenti u rridu jipprotestaw. Illum għandna l-istudenti li b'mod jew ieħor mhux tant qegħdin jipprotestaw, imma għandna l-istudenti li bil-kontra kien hemm min tkellem fuq kif fl-università Għandna studenti li mhumiex jitkellmu biżżejjed, m'hemmx kritika ħierġa mill-università rigward x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż. Imma rridu nistaqsu għaliex. U tajjeb li nagħmlu ġustizzja wkoll ma' ħafna studenti u jiena ngħid nuri solidarjetà ma' ħafna studenti li fl-Università ta' Malta llum Minkejja li kellna r-rewwixta tas-setta Ġunju nies li riedu l-libertà, illum għandek ukoll numru ta' lecturers li kważi b'totalitariżmu fil-mod ta' kif imexxu l-fakultajiet tagħhom jekk l-istudenti ma jaqblux magħhom għax dawn huma forsi lecturers woke jew liberali, eh, l-istudent jispiċċa ibati. Allura ikellmuk studenti u jgħidulek aħna bil-kemm kemm nistgħu nitkellmu. Ejja nibdew naraw x'inhu jiġri f'dan il-pajjiż. F'dan il-pajjiż Malta, f'dan il-pajjiż hekk ħieles li jidher minn barra ħaġa imma fiex inti tidħol fil-ġewwieni tiegħu tibda tara u tiffaċċja l-verità tibda tara u tmiss bidejk verità oħra. Ħasra li aħna l-università tagħna minflok ma hija università fejn jitrawwem il-ħsieb, ħafna drabi anke l-ħsieb kritiku qed jiġi mrażżan. Kellek, kif qatt jgħid tajjeb Karmenu, l-ħaddiema tat-tarzna. Forsi l-unika industrija organizzata li kellna f'Malta dak iż-żmien bil-ħaddiema li jidħlu għax-xogħol għax imbagħad fuq barra ta' Malta il-kellek il-bdiewa jew ħaddiema li jaħdmu għal rashom, eċċetera, Imma hemm kellek il-bidu tal-industrializzazzjoni ta' dan il-pajjiż u hemmhekk kellna wkoll il-bidu tat-trejdjuniżmu, kellek il-bidu anke tal-mixja tal-ħaddiema hekk organizzata. Illum għandna ħaddiema, il-middle class, għandek il-ħaddiem, illum il-ħaddiem f'Malta, xi kultant nitkellmu jiena u Karmenu u oħrajn, meta tgħid il-ħaddiem, fuq min qed titkellem sewwa? Il-kelma ħaddiem, gvern tal-ħaddiem, partit tal-ħaddiema, meta nitkellmu ħaddiema, fuq min qegħdin nitkellmu? Però żgur hu li meta titkellem fuq il-familja ħaġa li naħseb jien, meta titkellem fuq il-familja qed titkellem fuq il-ħaddiem. Meta titkellem fuq familja b'mod indirett, qed titkellem fuq il-futur ta' dan il-pajjiż. U jekk dak iż-żmien kien hemm il-ħaddiema li qegħdin jiġu mgħedda, illum m'għandniex il-familja li qed tiġi mgħedda. Jekk kellek il-ħaddiema qegħdin imissu l-faqar, illum jaħdem fejn jaħdem il-missier, taħdem fejn taħdem l-om, jekk hux ħaddiema tal-għid jew ħaddiema tal-moħħ. M'għandniex ħaddiema, m'għandniex familji li għaddejjin minn żmien ta' diffikultà finanzjarja il-ħaddiema. M'għandniex illum ħaddiema żgħażagħ li f'Malta għandna l-problema tar-rata bl-inqas rata ta' fertilità, għandna poplu li b'dalwaqt nistgħu nibdew ngħidu li jekk ħanibqgħu kif aħna a dying society, kważi soċjetà li qiegħda tmut ftit ftit, ela għaliex aħna bħala rata ta' twelid jekk se nibqgħu kważi b'tarbija waħda, one point xi ħaġa, nispiċċaw aħna għada pitada ikollna problema, jkollna kriżi f'dan il-pajjiż. Dawn huma l-problemi. Dakinhar kellna problemi, illum għandna problemi, li għandek il-problema tal-middle class li tispiċċa trid tagħmel tajjeb għall-ispiża tat-tmexxija ta' dan il-pajjiż, għat-tmexxija ta' min il-politika soċjali trid tgħin jew oħrajn li huma sejrin tajjeb, imma l-middle class trid tispiċċa tħallas għal kulħadd. Għandek ukoll il- il-Gvern Ingliż eh, l-lum għandna xebħ miegħu għandek dawk il-Maltin li kienu jżommu mal-Gvern Ingliż li kienu jgħixu minn fuq il-Gvern Ingliż ejja nuru li aħna għandna Maltin illum. Ehm, li kważi huma iktar pro l-influenzi barranin il-valuri barranin. Jiena ftit ilu qed nara poster veru rigward konferenza tal-films f'Malta ma' European Values, Our Values. Le ta', European values mhumiex our values. Kien hemm żmien meta l-European values kienu our values, imma llum il-European values laqqas għadhom bilfors il-valuri tal-Ewropa ta' dak li kienet l-Ewropa anke meta l-Unjoni Ewropea kienet qed tiġi ffurmata mill-fundaturi ewlenin tagħha. Jiġifieri llum għandek l-Unjoni Ewropea b'valuri li jiena ngħid ma naqbilx magħhom, il-valur tat-theddida għall-ħajja, bl-ewtanasja jew inkella bl-abort. L-abort illum għal uħud milli jitkellmu fl-Unjoni Ewropea, anke politiċi Maltin fl-Unjoni Ewropea, meta jitkellmu we stand by European values, ikunu qegħdin jgħidu li we stand by abortion, għax l-abort sar id-dritt li tagħti l-Unjoni Ewropea u trid lilna bħala poplu Malti li aħna nħadnu din it-tip ta' ideoloġija. L-ideoloġija tal-ġeneru, influenzata wkoll mill-Unjoni Ewropea jew minn dawk li din jinfluenzaw ukoll lill-istess Unjoni Ewropea. Għandna l-Lisbon Agenda li Malta konna votajna favur tagħha u bdejna inkisru r-radiċi l-għeruq anka ta' dik li hija familja illum. Bdejna ndaħlu anka s-sistema ta' dik li llum qed tiġi malma fl-edukazzjoni tagħna fl-ideoloġija tal-ġeneru. Imma fil-Lisbon Agenda għandek il-bażi il-fundamentali ħanajdu hekk ta' dik li hija l-ideoloġija tal-ġeneru. Jiġifieri għandek liġijiet li huma kontra il-valur tal-ħajja, aħna l-poplu Malti bħala nazzjon dejjem kellna il-valur tal-ħajja jiġi l-ewwel qabel kollox, u meta dħalna fl-Unjoni Ewropea, l-gvern li daħħalna fl-Unjoni Ewropea żamm id-dritt li ma jdaħħalx l-abbord, żamm id-dritt li jibqa' jsostni il-valur favur il-ħajja, Aħna dejjem konna poplu li nemmnu favur il-familja u dejjem konna poplu li nemmnu favur il-libertà. U llum għandna liġijiet li kważi eh, qegħdin jiżviluppaw b'tali mod li jneħħunna l-libertà, jneħħunna l-libertà tal-espressjoni, tal-fidi jew inkella tal-ħsieb, tal-kelma. Madankollu, anke b'liġijiet li ġew, bħal mhuma tal-hate speech u liġijiet oħrajn li jistgħu jkomplu jiddaħħlu f'pajjiżna taħt l-umbrella tal-liġijiet favur l-ugwaljanza. Jiġifieri aħna rridu noqogħdu attenti. Ma, jiġifieri għandna Maltin li qegħdin jippruvaw iħawru l-borma tal-valuri Maltin minn kif kienu, kif inhuma, għal kif jixtiequhom. Oh, rridu nżommu l-breaks. U jekk aħna rridu nabqgħu ngħidu li aħna Maltin, huma l-valuri li għamlunna Maltin, kif intqal anka meta eh, kanna programmi ilu, eh, anka meta kena u ġejk, imma s-sentenza kienet sabiħa, meta aħna nieħdu ħsieb li niddefendu l-valuri, qegħdin nieħdu ħsieb li niddefendu l-identità tagħna. Meta nitilfu l-valuri qegħdin nitilfu l-identità tagħna. Ġifieri dan huwa eh, realtà jekk idu niffaċċaw il-verità, idu niffaċċaw il-verità b'mod sħiħ. Kellek ukoll is-sitwazzjoni tal-negozjanti li kienu qegħdin ħanajdu hekk dak iż-żmien fl-1919 iżommu prezzijiet għoljin. Illum għandna wkoll l-għoli tal-ħajja. Għandna l-għoli tal-ħajja li qed tiġi imposta minn diversi fatturi, speċjalment fil-prodotti tal-ikel. Imma wkoll hija realtà. Aħna l-prezzijiet li qegħdin niffaċċjaw huma realistiċi jew inkella llum qed hawn min qed jieħu l-okkażjoni li jgħollihom u mhux bilfors din hija riżultat tal-ġustizzja soċjali. Mhux bilfors dak il-prezz huwa l-prezz ġust li aħna bħala familji rridu nkunu qegħdin inħallsu għalih. U dan huwa ta' dan huwa l-iskop għalfejn organizzajna l-Moviment Solidarjetà. Biex meta hawn min hu organizzat biex ikisser, jaħbi, jeqred il-valuri, ikun hawn min jitkellem fuqhom. U hekk qegħdin nagħmlu anke permezz ta' dawn il-programmi. Qegħdin naraw xebħ mela jiġifieri bdejna mill-fatt. Komplejna mill-element storiku li kellemna dwaru Karmenu, issa qed nuri xebħ relevanza bejn iċ-ċirkustanzi tal-elf 919 u ċ-ċirkustanzi llum 2023. Kar. Ehm, għanna ħafna llum il-ġurnata l-poplu tjaffaxxa eh, kif isit eżistenzjali fis-sens li għax mhm. jeżistew le u dina ħarġet ħafna dal-aħħar ġranet u ħafna ħanke l-aħħar minn xi ġimgħatejn li tal-għaw donnu Jekk ċertu affarijiet kont tgħidhom kienu jgħiduk minn kull tip ta' titlu estremist, u hekk illum anki ċertu politiċi u ċertu nies kummentaturi li sef ta' teżmin ilu eh, xaħat kif isemmi ċertu issues kienu eh, kienu jgħidu da razzis, dan dan estremist, hard right. Eh, illum il-ġurnata tgħidu huma ġifieri. Għanna il-problema ta' ekonomija, għanna ikbar problema, ekonomija li qed toħnoq il-poplu, ekonomija li hija bbażata fuq cheap labor, fuq importazzjoni ta' cheap labor, eh, inti semmet il-klassi tal-ħaddim, għadu minn l-lum il-ġurnata, il-klassi tal-ħaddim eh, miżerabli ħafna darbi mhix Malti, ma tiġi importata minn barra u qed toħloq ukoll sitwazzjoni ħażina għalihom u sitwazzjoni ħażina għal nies tal-post għaliex eh, binni eżaġerat biex jakkomoda strain fuq ir-riżorsi, pereżempju eh, torroq jinqalgħu l-ħin kollu f'traffiku. Imma anke nafu li dawn ma jitħassux daqshekk sew, ġifieri, f'pajjiżna llum il-ġurnata għandna problema kbira bil-paga minima. Eh, ila ma ila ma ila ma tola żmien. Bil-pagi ilhom ma jolew meta taqabbilhom ma' livell Ewropew. Mela jridu standards Ewropej f'kollox. Ma l-pagi ma jriduhomx. Eh, ġifieri qabel ma jridu nitkellmu fuq European values, aħjar naraw European wages pereżempju. Eh, hekk ma nsemmuhomx imma, għax doka ġifieri għandna din il-problema enormi ta' overpopulation ta' indotta artifiċjali minn klassi tal-ħadima li hija sfruttata ħafna, sfruttabbli ħafna, u għandek popolazzjoni tħoss il-pis tagħha l-ħaġa. Allura il-Maltin qed iħossuhom f'daqqa waħda ffullati ġo pajjiżhom. Rajna il-rata ta' twelid naqset, kif semmejt inti Edwin, Eh, il-gvern mhux qed jagħti każ kif ħarġa ikabbar dwar ta' għaliex għaliex dal-mudell ekonomiku eh, ma tix lok għal rati ta' twelli tolin għaliex eh, li għandu bżonn huma cheap labor importati. Ġifieri għandna daw il-problemi, problemi eżistenzjali kbar, problemi ta' ideoloġiji li jaffetwaw ħażin l-andament ta' kulħadd. il-familja speċjalment. Ehm, problemi kbar fuq il-proprjetà, l-lum il-ġurnata, jekk qabel li kbar attak fuq il-proprjetà kien jiġi minn elementi marxisti, l-lum il-ġurnata din l-ekonomija pjuttost mega kapitalista li tħossa komda ħafna ma daw l-eks partiti soċjalisti,

Eh, fuq il-blog ta' Simon Merċija. Mm. Il-demografija ġi fil-popolazzjoni eh, edha baxxa, ma qed naraw nies li huma jipprotestaw b'mod lokali. Eh, xaħat, ma xek għadni xif semmejna, spiex donnu mizza, inti stessa semmejt, iżza, mm-hmm. zaħdonu mux għet juru interess. Issa jonqsu għadu pika. Parti li ħajonqsu.
Imma fil-verità, meta kien hemm milux protesta fuq il-tkussjoni tal-ambjent, L-istrejn fuq l-ambjent jgħid l-ekonomija sa the elephant in the room u eh, ma rridux nidru kol ngħidu kontra eh, l-element l-importazzjoni ta' cheap labor minn pajjiżi terzi, ma rridux nidru korroħ. Ma fil-verità għalfejn jiżdied il-bini. Għalfejn tinqeret l-ambjent. Mhux biex jakkomoda l-element ġej minn barra, xek il-poplu Malti baqa' fejn hu. u għet jonqos il-poplu Malti, mela ma jkunix bżonn iktar biniġi, il-loġika hija hemm, għalhekk imbagħad waslu għal konklużjoni. Illum f'daqqa waħda f'ġimgħa tgħid li ta' saret kom dalli tgħid isma' ma dil negativi din waqfuha ta' dil-mewġa ta' importazzjoni għax għasadhom għasadhom il Għastan ta' dek tisma b'refuġjati ġu bid-dajes, illum, illum hija l-importazzjoni ta' cheap labor li hija li qiegħda toħnoq ħanajdu hekk U li huma stess qed igergu għax apparentament ħafna minnhom wara li jagħmlu ċertu żmien jitilqu ra f'pajjiżhom u jibdew qed igergu ħafna fuq il-mod kif ġew. Ġifieri eh, għandna brimba li qiegħda toħnoqna. Jidher l-protesta li kien hemm mhux kemm żgħażagħ, ġifieri naħseb li eh, differenza bejn 7 Ġunju u tal-1919 u 7 Ġunju tal-2023 hija Nuqqas ta' motivazzjoni, nuqqas ta' mexxejja motivati u nuqqas ta' ta' sentiment li nixtiequ l-affarijiet li dak iż-żmien kellhom it-tama x'kifet barra Malta kellek impuls li qed iwasslu għall-bidla. Illum il-ġurnata n-nies jisom qed jgħidu sma' nagħmel x'nagħmel għal xejn. Inutli nipprotesta. Però jiena ninkuraġġixxi ħafna elementi, pereżempju naf in-nies tal-gruppi eh, bħal residenti Beltin, eh, assoċjazzjoni ta' żurrieq li dawn iż-żvieq illi ma jqogħdux jistennew il-politiku tradizzjonali illi ħafna drabi imur hemm biex jagħmel xogħol jiġi perwa voti, imma jorganizzaw ruħhom u jirreżistu huma. Ehm, eventwalment, jekk il-bażi tibda tiċċaqlaq, is-sistema tibda tikwela. Palma fis-7 ta' Ġunju l-Imperu Ingliż li kien l-iktar imperu kbir fid-The Empire kon which the sun never set. Kellu jasal kompromess u li l-Maltin ħadu l-ewwel gvern tagħhom, hekk ukoll jekk bil-mod il-mod il-bażi tibqa' tiċċaqlaq dan il-mostru mm, megalomaniku għax nafx naqbad ngħidu ta' taħlita ta' negozji, ta' negozju nista' flus kbar, politiċi li jqodulhom u nies oħrajn jibda jċaqal u koll, ġifiri, ġelek mandom xafiq ta' qalbu, minn issa tibda biftit, imma eventualment rezistenza kontra l-affajt tibda tikber. Kan f'dawn l-axħar ġranet smajna kellima mill-establishment politiku u allura qed nitkellem minn politiċi tal-Partit Laburista, tal-Partit Nazzjonalista u anka minn dawk li jużaw l-istampa ta' dawk l-hekk imsejħa eh, ġurnali indipendenti Maltin, speċjalment dawk li anka bil-lingwa Ingliża. U smajna rigward kemm aħna neħtieġu bħala poplu modell ekonomiku differenti. Però filwaqt li nippruvaw nittantaw lilna nfusna naħsbu fil-mudell ekonomiku li nixtiequ li jkun differenti u ġdid, fl-istess ħin donnha m'aħniex kapaċi naqalgħu saqajna mill-mudell ekonomiku li bdejna dawn l-aħħar għaxar snin. Mudell ekonomiku bbażat fuq il-konsum lokali, mudell ekonomiku bbażat fuq kemm Kapaċi nibnu għax in-nefqa tal-konsum lokali hija riżultat ta' kemm ħa nħaddmu anke l-Maltin u l-barranin li ġibna jaħdmu f'Malta fil-industrija tal-bini għax l-industrija tal-bini meta taħdem hi aħna nafuha bħala pajjiż li jaħdem kulħadd magħha u allura aħna konna bdejna naraw il-Planning Authority tagħmel qabża f'dak li huma numri ta' permessi li bdew ħirġin hekk kif kien tala' Gvern tal-Labour, ħa ngħidu hekk, b'kuntrast ma' Gvern Nazzjonalista ta' qabel, in-numri tal-permessi li bdew ħirġin beda beda javvanza. Bidliet fil-liġijiet anke li jiżdied is-solar f'dan il-pajjiż ma' dak li diġà kien mibni. U l-libertà ħa ngħidu hekk ekonomika fil-bini fil-kostruzzjoni wasslet biex illum Malta hi dik li hi. Riżultat ta' hekk kien hemm min tkellem u semma the uglification of Malta. Aħna kkerraħna lil dan il-pajjiż. Ma dan il-modell ekonomiku li issa qegħdin nittantaw lilna nfusna li ngħidu li rridu nbiddlu, però fl-istess ħin Ma rridux, għadna m'aħniex b'saħħitna biżżejjed. Jiena nikteb ħafna fuqha din u nitkellem u għalhekk qegħdin nitkellmu hawn jiena u Karmenu u oħrajn li għadna m'aħniex narfu xi problema tħallna fija meta aħna qegħdin inwarbu ċertu valuri li riżultat tagħhom dawn il-valuri, li riżultat tal-erda tagħhom, illum nafu x'għandna f'dan il-modell ekonomiku. Il-erda tal-ġustizzja, il-erda tal-valur tal-ambjent, il-erda tal-valur ta' trasparenza. il-qerda tal-valur tal-accountability, tal-kontabilità, il-qerda tal-valur tal-onestà. X'għandna llum? Beħna l-isptarijiet lil barrani u għandna telf ta' 400 miljun li għadna rridu naraw minn fejn nistgħu nġibuhom lura. Illum, skużawni, il-prezz tal-korruzzjoni Il-prezz tal-ħażin li aħna wettaqna ma' xulxin huwa nistgħu nikkwantifikaw huwa l-prezz tal-qerda ta' ċertu valuri. Il għaliex li kieku min kien imexxil dan il-pajjiż żamm ir-riga u d-direzzjoni tal-valur tal-onestà, tal-kontabilità, tal-ġustizzja, tar-responsabbiltà, tal-ġid komuni, tad-dinjità tal-bniedem kieku m'għandniex dak li għandna llum stejjer ta' korruzzjoni waħda wara l-oħra. Il-poplu għandu news fatigue, corruption fatigue, ah, x'għaba jisma'. U waħda mill-ikbar problemi li għandna issa hija l-aljenazzjoni. Waddabna fil-poplu tagħna f'aljenazzjoni għax ma donnu tilef it-tama li kapaċi jirbaħ lura dak li tilef. U meta inti tibda titlef il-valuri, titlef l-identità tiegħek. Imma għadna ma nistgħux nifhmu bħala poplu li meta nitilfu l-valuri nitilfu l-identità. U meta nitilfu l-identità, meta l-partiti politiċi, il-Partit Nazzjonalista, skużawni, il-Partit Laburista, tilfu skużawni, jew warbu l-valuri li kienu ġew imwaqfa biex jippromovu, jixprunaw u daħlu fi problema fi kriżi ta' identità. Meta daħlu fi kriżi ta' identità ma tafx min huma, effettivament semmija l-kelma Karmenu semmejnija kemm il-darba hawnhekk. daħlu fi kriżi ta' eżistenzjaliżmu. Int li qed teżisti ma tafx għalfejn qed teżisti. Inti kważi għandek kriżi li ma tafx jekk kien tista' tibqa' teżisti. Din din hija problema kbira ta' Imma fl-aljenazzjoni li għan issa ġejjin il-festi nixorbu, niklu, ġej is-sajf, Ninsew il-verità, m'aħniex kapaċi niffaċċjaw il-verità. Qisu xi ħadd iħossu ma jiflaħx u ma jridx imur għand it-tabib biex jgħidlu x'għandu ħażin u jagħmillu dijanjosi. U fiex intisma' xi ħadd biex jgħidlek isma' qod attenti kol x'hekk jew għamel iktar eżerċizzju, ma tiġ tisma' x'ma tiġ li tagħmel dak li qed jgħidlek eh, rigward id-dijanjosi tiegħek. Ma dawn huma il-problemi li dieħlin li dieħlin fihom bħala bħala poplu. U allura nibdew naraw aħna bħala poplu li bil-mod il-mod nibdew ninġarru ħanajdu hekk mal-influenzi barranin li mhux bilfors lilna bħala poplu Malti jħalluna nibqgħu ngħixu f'dik it-trankwillità li konna qegħdin ngħixu fiha. U nagħlaq b'dan il-ħsieb. Qegħdin inkomplu nibnu għax fil-waqt li ngħidu rridu mudell ġdid, għadna rridu nibqgħu maqbudin mal-mudell antik. li għandna preżenti inġibu iktar barranin jaħdmu, qed ikollna inqas tfal, ħafna żgħażagħ iridu jsifru ma jibqgħux jaħdmu Malta, ġifieri l-istudenti Maltin minn flus il-poplu qegħdin inħarġuhom biex imorru jaħdmu f'pajjiżi oħrajn. Ewropej imma mhux Malta. Ħa nitilfuhom. Mhux se jkollna żgħażagħ u li għandna se nitilfuhom ukoll. Ara f'liema kriżi il-politika Maltija dal-mudell ekonomiku wasalna fih. U safrattant kulħadd jipprova jitfa' lilu nnifsu qisu s-serp jew l-ostrich li ddaħħal rasha fir-rabel u ma tridx tara u ma tridx tisma' x'inhu għaddej madwarha. U dan li qegħdin nippruvaw nitkellmu magħkom, ejjew niffaċċjaw din il-verità. Naslu għal punt tal-elu ta' din id-diskussjoni, karm l-ħar. Tajjeb, jina segwejt id-diskur, l-ħar raġel ministru tal-ekonomija, tal-ekonomija, u xklajde, eh, mux jisku. Karwana. Karwana. Minn zmin għazmet jgħamil diskorsi li Eh, huma nkwetanti, eh, kultant huma doom and gloom, imma ma naħsibx għaliex eh, ħaġa u kien li wieħed mill-awturi ta' din l-ekonomija. Mm. Ġifieri u kien il-bni kien li kien kellu sem fl-importazzjoni tal-klassi ta' ħaddiema barranin li jasfruttabli ħafna. Kienu wkoll. Sejsa fuq iċ-cheap labor.
Eżattu.
Kienu li li nkuraġġi xan emmen f'dil ekonomija ta' tkabbi, però se jgħid isma' dil-mudell ekonomiku qed irid jinbidel għaliex u tisemmi tmim ngħid ġaw tmim mittel imma ma nafx ngħidlek. Jiena ngħid mhux iridu nbidlu l-mudell ekonomiku, il-mudell ekonomiku ħajkollu jinbidel għax jikrolla. Għazda jisek għandek bużżieqa tonfoħ, tonfoħ, tonfoħ, tiġi moment, jekk inti mhux se ċċekkina l-bużżieqa, tisplodi. U naħseb dak li qed jiġri u naħseb il-Ministru tal-Ekonomija tikollu jammetti u stess u forsi l-oħrajn meruħ u frat kien hemm eh, Silvio Silvio eh, xkembi Ministru ieħor li jisu għal ma nibżon nbidlu l-modell ekonomiku nirranġa imma imma fl-għamil ħajkun naffaċaw di realtà. ma nafx il-nazzjonalisti x'pożizzjoni ħadu fuq għadin ma nafx. Ma ir-realtà li l-mudell ekonomiku mhux ħajkonna nbidluh, ħajkollu jinbidel għax ħajkwella. U hemmhekk ikonna frankwit, ġifieri mhux ħaġa sabiħa, mhux se tkun ħaġa sabiħa, meta l-infrastruttura kollha li qegħdin nibnu mhux nitkellem biss fuq bini, ma nitkellem fuq kollox, fuq dak kollu li jagħmel Malta ta' żmien muskat il qudiem ta' Malta tal-aqwa żmien meta tiġġarraf dina u nafu li tiġġarraf xa għandek djun u dan kollu. Ħajkun xi ħaġa mhux sabiħa, ħambatu. U hawnhekk għalhekk iridu kun importanti li n-nies jibdew jaħsbu li jisma' jista' jiġi żmien ta' tbatija u nibdew naħsbu naqra Aħna stess kif ħanbidlu l-affarijiet. Għax il-politika qiegħda hemm, imma l-poplu issa jrid jibda imur li qoltrem il-politiku u jibda jaħseb u jirranġa u jorganizzu, jagħmel pressjoni u. Eħe, naslu għal konklużjoni ta' din il-laqa ta' dialogu dan il-programm flimkien u din hija r-realtà. Ir-realtà tad diffikultajiet li għexu l-Maltin fl-2000, fl-1000, skużawni, 919, Illum, qegħdin nerġgħu ngħixuhom fl-2023. Żmien diffiċli ekonomikament kien dak iż-żmien u żmien diffiċli ekonomikament huwa llum. Jista' jkun hawn min jibda jgħid u Edwin inti toqgħodx titkellem fuq dawn l-affarijiet faċli. Illum għandna sistema f'Malta. Dakinhar fl-1919 kien il-barrani li jipprova ħalq jagħlaq ħalq il-Malti. Illum għandna Maltin li jippruvaw jikkanċellaw lill-Maltin. milli jibqgħu jeżistu, milli jibqgħu jidhru, milli jibqgħu jitkellmu. Jekk dawn il-Maltin bħal m'aħna aħna nippruvaw nitkellmu l-verità magħkom. M'intom sa tarawna fuq programm tax-xandir tal-Istat ngħidu dan id-diskors grazzi għal dan is-sit. Mario u Rita li jidher jiġu dan il-PM News. Grazzi għal Simon Merċieqa li jippubblika l-artikli tiegħi. Imma l-bqija tneħħi dawn li qed insemmi jien m'għandniex il-libertà tal-espressjoni. Rajnieh fl-1919 kellek l-Imperu bħalma kien qed jagħmel f'diversi sitwazzjonijiet oħra fejn kien hemm l-Imperu Ingliż ma jipprova jrażżan milli jkollok il-Maltin jieħdu dak li kien tagħhom. Għalkemm imbagħad grazzi għal dawk l-irvellijiet ħa ngħidu hekk fl-aħħar bdew jieħdu l-gvern tagħhom b'ċertu limitazzjoni kif qal Karmien. Imma llum għandna sitwazzjoni ekonomika li l-gvern qed jippreparana għalija kemxejn b'mod sottili, kemxejn b'sinjali li ma jidhrux, imma jekk intom tieħdu x'qal il-Ministru responsabbli mit-trasport li jridu jaraw il-policy rigward it-trasport b'xejn jekk hux qiegħda tħalli l-frott mixtieq, issa se nibdew naraw il-Gvern jibda jdur għal saqajh. Għal saqajh ifisser li llum il-problema tad-dejn hija problema ta' veru. U allura żieda ta' taxxi? Qed jgħid li ma jridx il-Gvern, imma xorta qed jgħid li jrid jara kif sa jżid l-introjtu tiegħu. U allura jekk biex iżid l-introjtu ma jistax iwaqqaf il-bini, għax huwa mill-industrija tal-bini u l-bejgħ tal-bini u l-kiri tal-bini li għandu wkoll l-introjtu. Fl-istess ħin, Għada jew pitada ma nistgħux aħna nibqgħu nibnu meta r-razza Maltija, l-poplu Malti, bħalma ġara fil-Belt Valletta fejn ir-residenti Beltin ma jistgħux jgħidu li l-Belt hija tagħhom jew aħna ma nistgħux ngħidu li l-Belt hija tar-residenti Beltin. Il għaliex illum l-interessi tal-flus ħadu over u l-iktar nies li qed issir inġustizzja magħhom huma r-residenti Beltin. Hekk għaliex illum ir-residenti Beltin qegħdin jispiċċaw isofru l-ħinijiet twal tal-liberaliżmu, ħa ngħidu hekk kummerċjali li tajna, hekk għaliex qegħdin naraw kif nisfruttaw din l-ekonomija tal-kunsumeriżmu. Imma bħalma qed jiġri fil-belt fejn il-belt m'għadhiex tal-Beltin, qegħdin naraw li qed jiġri Malta, Malta mhix se tibqa' tal-Maltin. U dan il-mudell ekonomiku li hemm sa jwassal. Imma rridu noqogħdu attenti li fl-istess ħin xejn mhu qed isir biex ikun hawn inqas bini, aħna tgħandna l-mudell tal-kwantità u mhux tal-kwalità, għadna rridu nibnu iktar lukandi, imma M'aħniex nispeċjalizzaw fuq il-kwalità, xi darba xi darba jew kultant ftit xi ħadd jibda jgħid irridu iktar turiżmu ta' kwalità. Imma għadna qegħdin nibnu lukandi għal tal-kwantità. Għadna rridu l-kwantità. Imbagħad il-kwantità jfisser piżijiet fuq l-infrastruttura, toroq, li jekk ħankomplu nżidu n-nies li jgħixu jew jaħdmu f'Malta, li kultant jista' jkun tajjeb imma mbagħad m'għandekx fejn tpoġġihom fit-toroq tagħna jew fl-isptarijiet tagħna u nibdew naraw il-poplu Malti jbati issa mhux mill-ħaddiema li ġew grazzi għax tħallna fl-Unjoni Ewropea u setgħu imħabba l-free movement jiġu jaħdmu Malta, ma did-darb inti għandek ħaddiema li qed jinġiebu jaħdmu f'Malta bi cheap labor, b'paga rħisa, li mbagħad żammejna l-poplu Malti jaħdem bil-paga rħisa, li qegħdin ninnutaw kemm hemm relevanza bejn x'ġara fl-1919 u x'qed jiġri f'dan il-poplu illum. L-unika differenza hija waħda. Li dakinhar kellna poplu Malti li kien kuraġġuż li quddiem il-barrani qam, tkellem, għajat għal dak li huwa tiegħu. Illum għandna poplu Malti li xi kultant qiegħed jibża' jitkellem jew inkella jippreferi jgħix fl-aljenazzjoni. l-aljenazzjoni u l-egoiżmu huma l-ikbar problemi li għandna. Aħna, Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja Libertà, nibqgħu nitkellmu, nibqgħu nuru li meta jkollna theddida fuq il-valuri tagħna, finalment se jkollna theddida fuq l-identità tagħna. Theddida fuq l-identità tagħna bħala poplu jfisser li jkollna kriżi li mbagħad jissarraf mhux biss f'dik li hija kriżi eżistenzjalista tagħna nfisha imma anke fil-mudell ekonomiku tagħna. Għax jekk irridu suċċess fil-mudell ekonomiku, jekk irridu riġenerazzjoni ekonomika, imma l-ewwel irridu wkoll riġenerazzjoni morali. il għaliex aħna morna lura f'dik li hija, ħa ngħidu hekk issa, l-iskop tal-ekonomija tagħna, il għaliex morna lura wkoll f'dik li hija moralità tagħna, f'dak li huwa sens ta' tajjeb u ħażin. Neħħejna s-sens tat-tajjeb u l-ħażin biex naċċettaw kollox u ara llum aħna fejn aħna. Minbarra jidher li kollox huwa tajjeb, fix-xi tfittex ġewwa għandna l-problemi ta' veru. Sinjuri ħbieb tiegħi, niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal laqgħa oħra ta' djalogu f'suġġett ieħor interessanti. Inkomplu nitkellmu, inkomplu naħsbu u mbagħad wieħed jara x'nistgħu nagħmlu wkoll. Grazzi, il-lejl it-tajjeb.